vhane ndi vhaswa vhane vha khou ṱoḓa uri ṱalutshedza zwinzhi nga ha bisinese ine vha vha nayo organization ine vha vha nayo ri tshi khou livhuwa luimbo lwo ri lwo fhiraho lwa mariana luimbo lwavhuḓi lu pfala lu lwavhuḓi vhukuma ri tshi ḓo isa phanḓa ri tshi khou thetshelesana na vhaswa vhaswa vhane a vho ngo sokou dzula vhaswa vhane vha ḓo ṱalutshedza vhone vhaṋe uri vhone ndi vhone vho nnyi nahone vha khou ya gai a ri ṱanganedze vhaswa vhenevho vhaswa vhane vha ḓo tou ḓi amba vhone vhaṋe madzina avho um ndi khou humbela uri ni ḓi ṱalutshedze kha mutale fm mutale for you ni ṱalutshedze madzina a vheiwe okay ndi ḓo thoma nga nṋe

Ni tshi nga ri ṱalutshedza sa sa vhunga no ri upfa khuwelelo ya vhoriṋe ri tshi ri ri khou tama u dzula na vhaswa, vhaswa vha ri vhudze zwinzhi zwine vhavha vha khou zwi ita vhe iwe na ṋanga uri ni kho ṱoḓa u dzula na vho riṋe ndi tshi kho ṱoḓa uri ndi khou humbela kha musi ni ri ṱalutshedze nga ha phurogireme ine navha khayo khamusi kana ni ṱalutshedze zwine vheiwe na vha ni tshi khou ita.
Okay. Um, ka Danger Student Society ndi organization ine ya ri tshi khou embrace culture yashu ine ra vha ri tshi khou uri samusi ri kha vhugudedzini hu na tshaka dzo fhambanananaho lune na riṋe a ri khou ḓisea fhasi ri khou uri vhathu ri vhonale vha vhone vhavenḓa uri ri ita zwifhio na rine ri vhonale kha dziṅwe tshaka vha gude kha rine na rine ri gude khaho ri ḓivhane nga u ralo nga u ralo samusi ri kha community ine ya vha a i fani na hune ra vha ri tshi khou bva hone

dzi mentor dza nga mu mentora kharali a na dzi problem dza dzi finances a na dzi problem dza ri ha khou kona u ḽa ri a kona u mu sumbedza uri a nga ri u kale ri tshikoloni
ee zwi pfala ni tshi khou ita zwithu zwavhuḓi nga maanḓa nṋe ndi a zwi rwela zwanḓa ndi a kholwa na vhaṅwe vhaswa vha nnḓa nga hangeini vha ḓovha vha tshi pfha ni tshi khou ita zwithu zwavhuḓi nga maanḓa ndi mushumo wavhuḓi nga maanḓa Brian na mushumisani wawe khamusi ndi tshi nga vhudzisa vheiwe sa vhunga ni tshi zwiḓivha zwori kha ṅwedzi wa vhaswa uyu ṅwedzi ni u pfesesisa hani khamusi ndi vhudzise nga u ralo ṅwedzi ono wa wa wa vhaswa ndi vhona u wa vhuṱhogwa nga maanḓa

those are true legends they are leaders ndi matsole a vhukuma lune ra ḓi ṱuṱuwedza tea u dzula ri tshi khou vha elelwa misi yoṱhe ri tshi sedza na privileges dzine ra vha nadzo ṋamusi havhaḽa vhathu a vha vha si nadzo they couldn't be as free as we are today u tou amba ngoho u khou zwi vhonisa

ndi tshi kha ḓi livhuwa na nga kuhumbulelo kwa vhewe ni pfala ni tshi humbula zwithu zwavhuḓi no kwama na fhungo ḽa uri ri sa ri khou sokou ita dziphathi ndi ri ndi tshi zwi sedza khamusi kha vhaṅwe vhaswa vhane khamusi a vha pfesesi nga nḓila ine vheiwe na zwi pfesesa ngayo vha ri vha tshi vhona u tshi pfhi hu na holodei vhunzhi havho na wana vha khou dzhia zwikambi vha si tsha elelwa vhaḽa vhathu vhane nga ḓuvha heḽi a vho ngo ya vha dzhia zwikambini vho ya vha lwela uri shango muthu muṅwe na muṅwe a vhe na vha tshi khou lwisana na bantu education so ndi khou livhuwa kuhumbulelo kwa vhewe khamusi ri tshi nga ri tshi kha ḓi ya phanḓa ni tshi nga ṱalutshedza vho vhaṅwe vhaswa vhane vha nga hafho nnḓa a vhathu swika hafho hune vheiwo vhanna vha hone khamusi vha vhona ungari u swika hafho zwi dzhia maanḓa manzhi kana zwi to ṱoḓa vha na zwiṅwe zwithu zwa special ni vha ṱalutshedze uri zwi leluwa u swika hani kana ndi zwa simple nga nḓila ḓe
nṋe zwine nda nga vha ṱuṱuwedza ngazwo ndi tsha uri um tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa tshi humbula wa shuma thu wa si tshone wo ḓivhudza wo ḓifunga zwi a konadzea na tshiṅwe tshithu hafhu sa vhaswa ri ri ya vha na hezwi sa zwithu dzi p f na tsha u thoma lune ri nga lavhelesa uri surrounding yashu yo imisa hani and na ndi mizwifhio zwine ra ṱoḓa u zwi bvelela u swika university it's all about u dzula na bugu dzau wa vhala wa vha na goal and tshihuluhulu na ḓi ḓivha zwo ri u nnyi u khou ṱoḓa kha mini that's where it starts it starts na iwe muṋe uri u khou ṱoḓa mini kha vhutshilo ngori um kha kha south africa ine ra khou tshila khayo vhunzhi ha zwithu ri kha it's at our disposal fhedzi kha ri khethe zwo ri khou ṱoḓa zwifhio sa vhaswa ndo rali ndi khou ṱoḓa u swika magudedzini ita hani u swika haningei makongana ndi zwifhio zwine nda tea u zwi ita surrounding yau i khou ri mini about i think helping you to build yourself kana hu tou vha uri ri soko ṱangana kana ri ṱangana nga musi ri tshi khou ya minatini fhedzi kana na masia a u ḓifhaṱa na zwone ri mini ngazwo samusi vho amba zwa uri khamusi i holidei nga u rali nzhi a vhaswa ri khou ḓiwana ri tshi khou yo una mahali um, what we can say is only it's not about taking the responsibility ya vhumatshelo hau ngori in as much as ndi nga fha tsumbo vhabebi vhashu vha ri tamela zwavhuḓi fhedzi rine ri mini ngazwo swika yunivesithi dedicating yourself na uri u ḓivhe zwa uri khou ṱoḓa mini haningei high school ndi dzi subject dzine wa vha u tshi khou dzi ṱoḓa u tshi khou dzi ita the in line na zwithu zwine wa vha u khou ṱoḓa u fedara nga dzi pfunzo dzau bva city na zwithu zwino tou nga sa zwezwo and okay i think ndi khou ambedza thi nga khou ambedza thi khou ambedza no ha khou ambedza kha kha ise phanḓa
Nṋe zwine nda nga to amba zwone ndi zwa uri I think kha vhana vha tshikolo the hardest part part ndi high school. High school i ya konḓa ende ndi tshifhinga tshine u tea u ḓifha uri u vhalese uri u kone u swika university. Ndi khou amba uri high school i ya konḓa ngori nṋe so zwino ndi kho ita degree yanga ya vhuvhili.

brain i ri ni ni ri ndi sathu ni dzhena haṋwani a thi ri ndi tshi khou ṱoḓa u livhuwa tshifhinga tsha vhewe tshe na kona u vha na nṋe ndo zwi- ndi khou zwi pfha zwo ri show ya i khou thoma u ḓifha lwa vhukuma i khou tou thoma u ḓifha zwa serious mara ri tshi khou sedza tshifhinga tshifhinga a tshi tsheho kha side ya vho riṋe ndi tshi khou ṱoḓa u ni livhuwa noṱhe u participate ha vheiwe u tama uri uri kwama hashu na ri vhudza uri ni kho ṱoḓa u amba na tshitshavha ri tshi khou livhuwa mutale fm for you for all mutale yo ḓela vhaswa yo ḓela vhathu vhoṱhe ndi tshi ri ndi khou livhuwa ndo livhuwa nga maanḓa matshudeni a mutale fm for you wow thanks Ndi tshi khou ḓo vhina nga u to ralo matshudeni vhe vha ri u pfa ri tshi khou vha humbela uri kha vha ḓe ri dzule navho vha ri ṱalutshedze kha musi nga dzi phurogiremu dzine vha vha nadzo ro livhuwa matshudeni vhane vho ḓi ṋetshedzela vha ḓa vha ri vhudza zwithu zwinzhi vhathu vha ḓo guda zwithu zwinzhi ro vha vhudza ra ri mutale for you for all vhathu vha ḓo guda zwithu zwinzhi vhukuma mafhungo ane a khou bva kha matshudeni. matshudeni a tshi khou ḓi ṋekedzela ngauri ndi ṅwedzi wavho vha khou sumbedza uri na vhone they are into this month zwino ri tshi khou ḓisa phanḓa ndi ḓo thoma nda nwa maḓi
afulu ndi ṅwedzi wa vhaswa vhaswa vhe vha lozwa matshilo avho vha tshi khou lwela mbofholowo kha pfunzo ya bantu education

They are our future. Those who abuse them tear the fabric of our society and weaken our nation.
nga houno ṅwedzi wa fulwi mutale fm i elelwa vhaswa vhe vhalwa zwa matshilo avho vhaswa vha ngaho sa madzima nḓila patrick magadani florence

ndi tshi khou tshimbila nga u tou ralo vhasi hangwe ndi musidzanyana gombakomba ḽa ramarumu virginia kha yone mutale for you for all ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa ra vha na vhaswa vhaswa vha tshi khou vhudza vha tshi khou tsivhudza vhaṅwe ngavho ndi a kholwa vhaswa vhaṅwe vha ḓo vha na zwithu zwinzhi zwe vha zwi guda musi vha matshudeni vha tshi khou ḓisumbedza uri vhone vha khou bva gai nahone vha khou ya gai muthu muṅwe na muṅwe u tea u vha na business plan kana u vha na pulani kha vhutshilo hawe ndi zwone zwine zwa ḓisa vhathu vhaswa phanḓa musi ri tshi tsheka na muphuresidennde vho ḓo zwi amba kha tshipitshi tshawo musi vha tshi khou ṱuṱuwedza vhaswa uri ro themba vhone vhaswa ndi vhone vhumatshelo ha ḽino shango muswa muṅwe na muṅwe a ḓi ḓivha uri ndi ene vhumatshelo ha shango musi ri tshi kha ḓi isa phanḓa na aneyo mafhungo riṋe a thi nga ḓo tou vha na zwithu zwinzhi zwinzhi zwine khamusi nda dovha nda zwi ḓadzisa nga nḓila ine vhaswa vha vha dedicated ngayo vhane nga nḓila ine vho ḓiṋekedzela ngayo u ḓo isa muvhuso phanḓa kana u ḓo isa shango phanḓa nṋe na zwezwo ndi a zwi livhuwa ndi tshi kha ḓisa phanḓa na u livhuwa mutale for you mutale na vhathetshelesi vhoṱhe vhane vha vha khou thetshelesa ndi a tenda vha khou thetshelesa ngauri vha ḓivha zwori mafhungo manzhi vha ḓo wana kha yone mbekanyamushumo yavho ine vha ḓovha vha tshi khou pfa zwinzhi vha tshi khou netshedziwa nga riṋe ngauri mutale ndi yashu ndi ya vhathu vhoṱhe ndi tshi ḓo ri ndi tsho fhedzisela nda vha ndi tshi khou fhelekedziwa nga luimbo lwa maringa a vha nṋe ndi tshi ri nala dza vhathu vha dovhe vha thetshelese vha songo litsha u subscriber kha mutale FMSA vha dovhe vha ri tsheke kha Facebook nahone ri a wanala mutale FMSA vha dovhe vha tsheke kha Twitter Instagram ri a wanala na hanefho khoyo maringa a vha nṋe